Mandy Walwin mit-tim ta' Xarabank imorru fi djar Maltin biex jiffilmjaw it-tiżjin tal-Milied. Nidħlu fl-ewwel dar, id-dar ta' Marjella. Marjella wasalna!
Marjella iġġemma oġġetti tal-Milied li jiċċaqalqu u jkantaw. Araw naqra kemm għandha. U f'din id-dar li toqgħod attent, għax kull fejt mis jiċċaqlaq xi ħaġa. Mamma mija da xirtot.
Il-miliet huwa l-aktar festa favorita ta' Mariella. Ħafna ħafna nħobbu. Kien iħobbu r-raġel ukoll u nħobbu ħafna. Raġel kien iżejjem mod, naħseb kien jagħmel isbaħ minni imma illum ma nistgħux nagħmlu. X'illum mejjet li jaffillu. Lara, in-neputija ta' Mariella, tgħidilna li tijitha iffissata fuq l-affarijiet li jiċċaqalqu. Kollox iċċaqlaq u meta mmorru nixtula xi ħaġa, tkun tiċċaqlaq jew tisfen jew tixgħal jew tkanta. Imorru l-gżira F'dar Patri Leopoldo. F'din id-dar jgħixu persuni homeless, bla dar, bla saqaf fuq rashom. Tarċisju huwa l-persuna li ħa ħsieb it-tiżjin ta' din id-dar. Jispjegalna li dan il-prasepju huwa kollu magħmul minn affarijiet riċiklati. Il-konċett kien li jiena nagħmel grotta bil-bambin insomma u wara ddeċidejt li ħadkun vojt ħafna fuq wara, allura ddeċidejt nagħmel bħala villaġġ bil-affarijiet riċiklati. Eh, mort Manuel Island u rġajt mort ġib koċkejjer affarijiet, eh, xinu ġejja. Da ballun tal-flashing, tal-toilet. Għamiltlu eh, insomma bħal moskea. Din kienet biċċa li jobor xi dar minħaslu biha. Sibtek laġin u kol. Għandi laġin, sibna xie pakketti ta' laġin barra, ma diskanta mi xejn, kem tamil affarijiet zbiħan.
Sena ilu, Tarċisio, għatta l-milit tijaw fil-ħabs. Ah, jena bħalum sena eh, kont il-faċilita korrettiva ta' Kordin. Ah, meta ħriġt, eh, kelli bżon lajnuna, kelli xejn affarijiet personali U kelli niġi hawnhekk insomma għall-programm, tipa ta' programm, imlek programm hawnhekk għandna social workers jgħinuk ħafna. U ehm, blajnuna tagħhom jiena nħossni li wasalt eh, biex nerġa' nsib ruħi fil-komunità issa. Issa qed ngħidhom min-nies ukoll li Da żmien tal-Christmas Ekun hawn ħafna nies li huma qalbhom sewda, m'għandhomx familja hekk, bħalma u ħafna nies li huma hekk ikunu homeless mad-dinja kollha. Ħafna nies homeless u ma jafux bihom. Jgħidilna li kieku ma kienx din id-dar, ħafna nies bħalu jispiċċaw jgħixu barra fit-triq. Ħafna minn nies jekk ma jkollhomx fejn jqogħdu, ma jkollhomx postijiet bħal dawn. Dawn eh, Taf se jiġrilhom? Intefgħu barra fit-triq biex jieklu provaw jieħdu xi ħaġa minn xi mkien, fimni. Tisraq trid, naħseb ikun. Tisservajv trid tagħmel xi ħaġa, fimni. U terġa' ssib ruħek il-ħabs. U l-homeless f'din id-dar kif iqattgħuh il-Milied? Nibdew lejliet il-Milied filgħaxija li dawn ħafna minnhom flok joħorġu u jiġru barra bel-lejl, Insajru ikla biex l-għada ntuha lill-Kunsell Lokali tal-Gżira biex il-Kunsell Lokali tal-Gżira biha jitma lill-anzjani tal-Gżira li fil-verità fil-ġurnata tal-Milied ma jkollhomx ma' min iqattuh. Waqt li jkun il-ħabs, Tarċisju jikteb xi poeżiji reliġjużi. Din għat-tip ta' hena. Agħmilni suldat għall-bini tiegħek, f'armata tiegħek għall-ħelsien. Fi gwerra tal-imsejkna mit-tinbin. Għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna biex isibu lill-Bambin. Dawk li għandhom il-mibegħda u mill-qalb t'Alla mitlufin, Għamilni biex bi kliemi ngħidilhom, Alla jħobbkom u ħanin. Mill-poeżija ta' Tarċisio Immorru fid-dar ta' bint il-poeta Mario F. Bezzina, Birkirkar, Annabel. Hello! Annabel tibda tiffissa fuq il-Milied sa minn meta tkun għadha tifla ċkejkna. Darba kellna Christmas tree jekk tara, ma tixborix mal-art, kien kienet kera, ma kienx tal-papa. U kienet vera għal qalbi ħafna ħafna. U dejjem nżidu, ġifieri u jien ngħid li ta' ma x'nixtri iżjed, għax issa għandi too much, daqshekk, imma qalbi ma ma tħallinix. Araw dan il-Father Christmas, b'żaqqu tixgħel. Kemm hu ħelu, dak qas qatt ma rajt bħalu, eh!
U dan ikanta u jisfen.
Annabelle qed tinkwiet għax bħalissa mhux kollox qed jaħdmilha. Mu dan ma riedx jaf, beda jkanta imma qal illum strike, ma riedx jaħdimli. U din is-siġra spiċċat titkellem bil-Grieg. Għax anke din l-istess għamlet lady titkellem bil-Grieg. Għax x'kien bil-Grieg? Għax kif għamiltilha l-batteries il-ġodda provajt inħaddimha u bdiet titkellimni bil-Grieg minflok bil-Malti. Ma' Anabel inkomplu dduru d-dar.
Kemm iddum tarma? Kważi xarejn u għad fadalli xi tentufit oħra li m'għamiltx. U żarma?
L-istess perjodu.
Annabel iżżejjen tliet sulari sħaħ. Sa fuq il-bejt iżżejjen u ma tħallix rokna. Din il-kamra ta' Annabel u Iva Anke l-kamra tal-banju żejnet. Qabel inħallu din id-dar, niltaqgħu ma' Missier Anabel, Mario, poeta famuż. Ġifieri inti kont tikteb poeżiji, drammi għal fuq ir-radju. Drammi, novelli, prosa poetika, daw kollha sibhom. Minant Anabel għal-Mużew Personali tal-Bambini ta' Paul Patch. Ġejna l-Mużew tal-Bambini Birkirkara. U konċ naf li mużew tal-bambini. Hawnhekk Paul għandu l-fuq minn 1,500 bambin. Għandna xi ħmistax-il mitt wieħed hawnhekk qegħdin nieħu spon. Għandi iktar li m'għandniex pazzu għalihom.
Kif diet il-ħajra ta' Paul biex jibda jikkollezzjona l-bambini? L-għax tal-wieħed kien missieri ma kellux mi fejn jixtiju li. U kien xtraw li ma bdejt eh, nidħol fl-interess fihom u dan. It-tfal ta' Paul ma tantx għandhom problema biex jaħsbu se jixxu l-missierhom, feluq snienhom. Ikun xi berde sew xi ħaġa, bambin, bambin, bambin.
Għal Paul, iċ-ċentru tat-tema tal-festa tal-milied huwa Ġesu Bambin. Mhux il-Bambin u ċ-ċentru tal-festa u.
Dan il-mużew lil Paul insibulu bambini ta' kull tip.
Kull materjal li jiġi f'moħħok tista' tgħid li għandna xi ħaġa differenti.
Minn kollox issibilna.
Bambin ta' xewka, mill-Peru wkoll. Hemm leġġenda ħelwa hekk, pereżempju, dal-bambin ħarab il-bosk u daħħal xewka f'siequ.
Fost il-favoriti ta' Paul, insibu dawn iż-żewġ bambini li għandhom ix-xagħar tat-tfal tiegħu stess. U għadha xejda biex ikunna xi ħaġa sentimentali għamilna użajnihom hekk.
Ġieli Pauls anke ħabbat il-bibien tan-nies biex jipprova iġemma' aktar bambini. Ġie anke wasalna fl-estremita, pereżempju, kien hemm bambin f'xi tieqa u ma jkollniex bħalu. Ġieli mort u staqsejt. U meta ssifru dejjem tixtru? Eh, dejjem inġibu, ġieli ġibna 30 wieħed.
Qabel nitilqu,